Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal an haut spille mer zesummen den Ghostbusters the Video Game Remastered zesummen. Sou da fänke mer mol direkt un hei. Karriere, neue Karriere selbstverständlech an maache mol erfahren. Ech schwätze lo net allzevill well soss kritt der näischt mat ne.

Ech weess net wann der och d'Filmer gekuckt hutt, well déi ware jo absolut mega, den éischten Deel dee koum jo 1984 eraus. An déi waren absolut sensationell, also super gemaach och. Haut kënne mer d'Spill spillen an dat gëtt bestëmmt mega, also ech hoffen déi freet sech och esou wéi ech, also dat ass absolut mega. Ein loving memory of Harold Ramis.

Hien dréit schonn duerch an sengem klengen
Summer fir mol Gehee gëtt oder wat et och ass. On a scale of one to ten I would say. Let me guess, it's a seven. Let's just say we're about to get real busy.

Sou, schéisse mer mol direkt op hien, oder besser gesot, ech der, jo, esou e Stral, oder wat ass dat do, ne, esou Protonenstral, genau. Jo, mir fält mol direkt op, hei, et ass zimmlech vill Dialog hei. Et wonnert mech zwar schonn, well et jo e Geisterjäger ass, ne, an dach méi, méi muss, Geeschter muss fänken. A vläicht ännert sech dat nach am Spill, hoffe mer mol, ne. Taking the right precautions, Slimer is harmless. More or less. Not sure about the other guy though. Okay. Et fällt mer mol direkt op, dass se wierklech mat vill Léift an Detail gemaach, dat Spill hei. Och d'Ausrüstung, dass war alles genau wéi an de Filmer, ne, och d'Klamotten, alles. D'Gesiichter och, also dat hunn se ganz gutt hikritt. Also ech gi mol gär wëssen, wat Dir dovunner haalt, also wat Dir esou Är Andréck sinn. Kënnt emol an d'Kommentarer schreiwen, wann Der Loscht hutt.

Muss mer secher den Slime afänken. Ech hoffen mol dass ech e kréien. Sou do feuer mer mol den Sprengstrahl of. Ah mir dierfen se net kräizen dat wees ech nach aus dem Film. Ech menn dat hues du bestëmmt och nach. Ah ech muss R1 dann emmer drécken fir en ze belüften. Ok. Allez, komm schon. Ich hab gemeint, da geht ein bisschen mehr schnell, aber wir brauchen aber schon. Wir sind einfach zu zweit, da müssen wir nicht. Allez, komm. Oh nein, das fort. Ach, um die nächste, was wird das, das Teil auf jeden Fall. Komische Gespenst, ich bin mal gespannt, wen das denn ist. Mit den Nummer dummer los schon viel mehr, also ich meine, da müssen wir nur gleich schon den dort, also die grünen Balken, wie da sieht, die sind schon alle, alle, alle gut neidel. Müssen wir normal so gleich schon haben.

Normalerweise muss man jo dann an die äh, an die Faal do geheien. Also grad hei wie ich das so machen. Ah, blau ist ein Platz zum Ding zum Einsperren. Falle einsetzen, okay. Mach man da mal.

Hu mer de Slimer nach emmer net ne? Ass natierlech schued. Mir hunn eis einfach
mech aus dem Stupps gemaach. Mir hu geduecht hei gi mer léiwer.
Geféierlecher Ausrüstung, jo, natierlech, se ka geféierlech sinn, wann en net weess, wéi en domat ëmgeet. Ech hoffen mir fannen den Slimer demnächst mol, well deen haten mer jo nach net kritt. Sou et hei war meng éischt Folg vun Ghostbusters The Video Game Remastered. Wann iech d'Folg gefallen huet da weist mer dat wannechgelift mat engem Like oder abonnéiert mein Kanal. Wann der keng Folg wëllt verpassen dann dréckt einfach op Glacken dran. Merci bis demnächst Äddi.